Хәерле көн, кадерле милләттәшләр, тамашачыларыбыз. Яшел камин янында тапшыруыбызның бүгенге кунагы шагыйрь, программист, Татнетны үстерү фонды рәисе, озак еллар әдәби марафонны оештыручыларның төп оештыручысы. Һәм инде аның менә монда килүе дә, безнең кунагыбыз булуының да бер хикмәте, сере бар. Равил туган аны блогер буларак та, Instagram битләрендә дә, гомумән, безнең яшь тамашачылар белеп бара, яшь милләттәшләребез дип әйтим инде. Менә Равил туган әйтик, Советлар Союзы вакытында дип инде мин дә ишетеп кенә беләм, язучыларның бит Сабан туйлары булган. Анда көрәшкәннәр, менә Мәхсүм Хузиннар, инде без ишетеп кенә беләбез, без инде шул мәктәп балалары булабыз ул чакта. Менә аннан соң э, аның шундый кызык мәзәкләре дә бар инде. Үзләре э, менә шулай сабан туйлары оештырып бит инде. Хәзер безнең менә театраль сабан туйларыбыз бара инде. Менә сез менә э, шундый башлангыч белән чыккансыз икән, язучылар берлегенә килүегездә бу ниндирәк менә сабан туй булачак сезнең күзаллау белән әдәби сабан туй?
Хәерле көннәр. Менә сез әйттегез, язучылар сабантуе дип. Анда төп э, инде нәкъ менә язучылар булгандыр, язучылар көрәшкәндер, язучылар гер күтәргән. Һәммәсе чын сабантуй булган. Чын сабантуй булгандыр.
Әмма монысы язучылар сабантуе түгел, монысы әдәби сабантуе. Әдәбият ул язучыларны һәм китап укучыларны берләштерә. Һәм инде әлеге әдәби сабантуенда Безнең язучылар белән китап укучылар, алар бергә, аларның күмәк, бердәм шундый матур бәйрәме булыр дип планлаштырабыз. Каян килеп чыкты әлеге идея? Безнең инде әдәби марафон 2017 елда башланып китте, көз көне без беренче мәртәбә үткәрдек. Анда 30 лап кына кеше катнашты. Һәм инде бөтен заманча технологияләрне, интернет технологияләрен кулланып, Һәм инде гомумән татар милләтенә, татар теленә мәхәббәтне яңадан уятып, аны тарата-тарата, шундый вирусный эффект белән, аннары 60 кеше булды, 128 кеше булды, 300 дән артык кеше булды. Менә ундүртенче марафонда, январьда 1300 дән артык кеше безнең финалга чыкты әдәби марафонда. Ә унбишенчесендә, апрель аенда үткәндә 2400 дән артык гариза килде. Ягъни безнең хәзерге вакытта узган ел, аннан алда елларны пирамидада үткәргән булсак, әдәби марафонда Финалист, финалга чыккан кешеләрне котлауны без инде аны башка Татнакны үстерү фондының башка чаралары да бар, белем җәүһәрләре, тәмле марафон, авылым гүзәллеге, сәламәт иртә. Без аларны бергә-бергә дә котлыйбыз кайчагында. Хәзер вакытта пирамида инде 2000 ярым кешене инде сыйдыра алмый, мисал өчен, аңа өчен тагын да зур заллар кирәк. Һәм нәкъ менә Ни өчен әле безнең шушы милли бәйрәмне Сабан туе белән бергә бәйләмәскә дигән шундый фикер булды. Аны, әлбәттә, Илһам Шакиров залында, зур ике мең, өч мең кешелек залда да үткәрергә бер вариант бар иде. Әмма ләкин, беренчедән, ачык һавада, икенчедән, без вакыт кысаларында менә китап укучылар зарланалар иде. Раил, ул үтә дә китә мизгел кебек тантана, ике-өч сәгатьтә без анда кешеләр белән күрешергә, аралашырга, язучылар белән фотога төшәргә кайберләребез өлгерми дә калабыз, дип Ә менә инде көн дәвамында, әгәр әдәби Сабантуенда бөтен дөньядан килгән татарлар, әдәбият яратучы татарлар, китап укучылар үзүсештә булган, рухларын ныгыткан, дусларын арттырган менә шушы бөтен марафончыларны без инде нәкъ менә әдәби Сабантуенда җыярга уйлыйбыз. Бу безнең 15 июль көне була. Безнең быел туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы. Ул бик күркәм, бик матур ел. Икенчедән, безнең шагыйребез шундый татар әдәбиятының хәзер вакытта нинди бер кирпече нык нигезе булып торган Габдулла Тукаебызның тууына 135 ел уңаеннан без нәкъ менә Арча районында үткәрергә планлаштырдык. Һәм инде Арча районыннан катнашучылар да әдәби марафоннан шактый. Менә монысы да шулай бер зур роль уйный. Һәм инде Арча хакимияте, Арча җитәкчелеге бик кунакчыл халык, э, Арча халкы. Юк, гомумән әдәбиятка хәерхаһы э, хәерхатга бирделәр һәм без э, менә шундый бергә бергәләшеп аны Раил генә үткәрә торган чара түгел, анда минем артта бик күп бик күп шундый бердәм партнерлар, командалар, шундый теләктәш белдерүчеләр, ярдәмчеләр алар бергә-бергә чытырган. Без күп кенә проектларны мәдәният министрлыгы белән үткәрәбез, мәгариф министрлыгы, мәгълүматлаштыру министрлыгы белән фондлар белән, Татар конгрессының Казан башкарма комитеты белән, әлбәттә, Язучылар берлеге белән әдәби марафон бик күркәм алып барыла. Татарстан китап нәшрият. Саный китсәң, алар бик күп. Менә шушы берлектә, шул бердәмлек татар халкын күтәрә. Һәм менә әдәби сабантуе да шундый бер зур чара булыр дип уйлыйбыз. Афәрин, һәм бу башлангычыгыз дәвамлы булсын. Менә әдәби марафоннарыгыз даими ничә еллар буе һаман менә күпме халыкны Туплады бит инде. Кыскача программасында әйтеп китәсе килә. Әдәби Сабан туе ничегрәк үтәчәк? Әгәр дә милли Сабан туенда ул төп көрәш булса, әдәби Сабан туенда ул әдәби көрәш булачак. Менә Татарстан Язучылар берлеге белән без инде нәкъ менә әдәби көрәшнең форматын билгеләдек. Аның күпмедер форматы булачак онлайн форматта, әдәби марафон форматында, интернетта. Без инде әдәби көрәшчеләрне интернет аша билгеләячәкбез. Аның таләпләрен урнаштырыла Инстаграмда. Һәм моны тамашачылар дип әйтик инде, безнең халык билгеләячәк инде. Китап укучылар халык билгеләми. Халык билгеләми, аны бөтен соңлатып китәм. Аны хәзер вакытта әдәби көрәш хэштегы белән әдәби сабантуй һәм шушы язучылар берлегенең татның үстерү фондының хэштеглары белән безгә интернет челтәрендә катнашырга теләк белдергән әдәби көрәштә көрәшергә Теләк белдергән кешеләр үзләренең гаризаларын калдырачаклар, алар инде шигырь укып күрсәтергә тиеш булалар, видеоформатта матур иттереп, һәм әйтелеше, интонациясе, ничек һәм үзен тотышы буенча без 24 яисә 48 кешене сайлап алачакбыз, кешеләрнең катнашучыларның күплегенә карап. Һәм инде безнең шушы әдәби Сабан туенда әлеге көрәшчеләребез, әдәби көрәшчеләребез чыгачак һәм икешәрләп шундый көрәшкән кебек шундый хөкемдарларыбыз, язучылар, мөхтәрәм язучыларыбыз булачак. Һәм әлеге мөхтәрәм язучыларыбыз билгеләячәк, кайсы көрәшче ныграк әдәбиятта үзен күрсәтә алды. Һәм инде әгәр дә тигезрәк булса көч, аларга инде әдәбият өлкәсеннән сорау биреләчәк. Кем беренче төгәл итеп җавап бирә, шул әлеге көрәштә җиңүче булачак. Шул рәвешле олимпия системасы буенча чыгып барачаклар. Ана тагын көрәш булачак, шул рәвешле ахырда Өч кеше калачак. Алар өчен инде махсус көрәш оештырылачак әдәбият буенча, беренче, икенче, өченче урыннарга. Инде баш батырга хәтле. Баш батырга кадәр билгеләячәкбез. Менә шундый булачак. Искиткеч гүзәл чара булачак. Моның инде рәсми партнеры Татмедиа агентлыгы безне һәрвакытта ярдәм итеп тора. Онлайн туры эфир булачак әдәби Сабантуенда. Кемнәр чит илләрдән, безнең Австралиядән, Бельгиядән, Төркиядән, тагын башка илләрдән кемнәр килә алмый, Кызганычка каршы, алар инде туры эфирда күреп тора алачаклар әлеге тантана баруын. Чынбарлыкта та менә шундый беренчесен, менә үзем дә дулкынланам, беренчесен шундый чара үткәрәбез. Рәхмәт Язучылар берлегенә, рәхмәт бөтен кемнәр безнең белән бергә ярдәм итә, тәшлек итә. Һәм инде иң зур рәхмәт, әлбәттә, китап укучыларга һәм китап укуны, Интернет челтәрендә, гомумән, гаиләләрендә, туганнары, дуслары арасында популярлаштыру өлкәсендә эш алып барган һәм туган телен яраткан кешеләргә барыгызга зур рәхмәт. Алла буйса, Раил туган, һәммәсе дә әйбәт булыр. Безнең җегетләр, татар егетләре башлаган эшне урыны, җиренә җиткереп, башкарып чыга торган җегетләр. Инде мин үзебезнең Татарстан Язучылар берлегенең менә YouTube каналын караучылар

Редакциясендә, гомумән, китап нәшриятында чыккан фәһемле, затлы китаплар белән безне таныштырып бара даими. Газинур әфәнде, менә бик затлы китап күренеп тора. Менә күптән түгел генә, э, күптән түгел генә э, әле ну, бер дип әйтик, безнең нәшриятның табасыннан шулай ук бер бик кызыклы китап килеп төште. Ул да булса э, безнең мәктәп дәресләреннән бик яхшы таныш Николай Николасовның ул сайланма әсәрләре. Анда аның татарчага Кемгә урыс илендә яшәү рәхәт? Иң атаклы поэмасы инде аның. Хәзер инде ул сорауга балалар бакчасында йөрүчеләр дә бик дөрес фәһемле җавап бирәләр. Урыс илендә кемгә яшәү рәхәт икәнен. Менә шул Николай Николасов безнең урыс поэзиясенең классигы, әдәбиятның классигы. Шулай ук безнең татар әдәбиятына, татар поэзиясенә шактый зур йогынты ясаган шагыйрь ул. Әмма Тугайдан башлап, әйбе Тукай Николаевка шулай ук еш кына мөрәҗәгать иткән заманда. Менә китап нәшриятының шундый практикасы да бар. Чит әдәбият буенча вакыт инде менә урыс әдәбияты классикларын да ана телендә тәрҗемә итеп чыгара торабыз. Әйтик, шушы соңгы арада гына безнең Пушкинның сойланма шигырьләре, поэмалары дөнья күрде. Әймен. Аннан соң Сергей Сиинның юбилейна шулай ук аның сайланмалары басылып чыкты. Менә, ниһаять, Николай Некрасовның сайланма әсәрләре дөнья күрде татар телендә. Әнә, ләкин э, бу бүген генә эшләнгән, э, бүген генә э, бит керешкән эш түгел. Чөнки безнең өлгәрләребез сугыштан соң 50-60 елларда безнең өлгәрләребез, шагыйләребез тәрҗемәгә шактый җитди игътибар биргәннәр һәм үзебезнең ана теленә тәрҗемә итү эше шактый Югары кимәлдә куелган булган. Менә инде Пушкинны да, Есенинны да тәрҗемә иткәннәр бит алар. Чөнки аларның ул китапларның төп нигезендә шулай да теге менә элеккеге безнең кыйммәтле классикларның хезмәтләре ята. Әлбәттә, бер вакытта бүгенге көндә иҗат итүче әле яшь чагыштырмача шагыйрьләребез дә шушы җитди эшкә керешеп Те, менә. Гомумән, әхле кадәм тәрҗемә итәргә тиеш. Итәргә тиеш, әйе. Ә менә аның үзенең баһилары да барлыкка килде. Ул Пушкинны тәрҗемә иткәндә дә име, нинди теге кем әйтмешли, теге бригада шикелле. Яшь дигәннән кемнәр менә, беләс килә бит. Менә шул Гилан Шәехләр, Фәнил Гыйләҗевләр, әмә Фирүзә Җамалтинованы да без яшь дип саныйк. Рифат Сәлахов, әйме, тәрҗемә итте, Галимҗан Илмар тәрҗемә итте. Анда дистәләгән автор. Әйме, тәрҗемә әйтте, э, менә бу классикларны, урыс классикларын һәм әлбәттә безнең теге элеккеге инде вакыт сынавын узган э, тәрҗемә әсәрләре белән бергә э, менә бүгенге аларны да чагыштырып карау бик кызык булачак. Бүгенге иҗатчылар да тәрҗемә иткән әсәрләр урын алды менә бу ниләрдә китапларда аермаганда менә Некрасовны элек тәрҗемә иткән беләсезме кемнәр тәрҗемә иткән аны Аны Муса Җәлил дә тәрҗемә иткән. Муса Җәлил шулай ук ни тәрҗемәче белән шактый э, мавыккан икән. Э, шуны белдек. Аннан менә кемдә анда санап китсәк, монда име? Әлбәттә, Николай Николаевның китаплары чыккан электә. Электә чыккан. Э, аның бер җиделәп китабы чыккан. Сугышка кадәр, сугыштан соң, сугышка кадәр чыкмаган.
Сугыштан соң чыккан, 47 елда чыккан беренче китабы. Саллы саллы китаплар чыккан аның әйме, э, динен никасының. Инде менә шул нигез булып яткан. Монда кемнәр тәҗем әйткән? Уйлап карагыз менә. Шәйх Иман Нур, Әхмәт Исах, Зәки Нури, Кави Нәҗми, Салих Баттал, Нури Арстанов, Шәрәф Мөдәрис, Зия Мансур, классик э, поэзия вәкилләре э, Рул менә сүзең айнан дип әйтим шөгыльләнгән, шуның белән шөгыльләнгәннәр. Шәрәф Мөдәрис Шекспирны инглизчәдән аларга бит әле. Ул турыдан, ул турыдан туры тәрҗемә иткән. Әйтәм, менә чыннан да ул тәрҗемә эше Теге үзебезнең әсәрләрне урыс теленә тәрҗемә итү генә түгел, ә менә урыс теленнән дә әйме, ул барыбер безнең әдәбиятны баетуга бер өлеш кертә инде ул. Телне чарлау, телне баету, ул бер безнең ана телендә яңгыр икән, ана телендә язылган икән, шигырьләр аудылган икән, димәк ул барыбер безнең әдәбиятка да хезмәт итә дип исәплибез аны. Һәм мондый игелекле эшләр алар Киләчәктә дә дәвам итәр дип уйлыйм мин.
Иншалла шулай булсын.
Амин.